Biziňki biziňki. Intek betleşer, professionallaşar. Täzeden biziň ondan mundan podcastymyza hoş geldiňiz. Täze bölüm. Hemmäňize köp sag bolsun aýtýas. Hemme poddeşkaňyz üçin YouTube-da, Instagram-da, TikTok-da hemme ýerde berýän kommentariýalaryňyz, feedback-laryňyz biz üçin gaty wažnyý. Köp sag boluň. Nesip bolsa dowam ederis. Bu günem täze tema. Näme men hem bir neme diýäýin-ä sag bol aýdaýyn-da. Sag boluň adamlar köp köp ýöne bu gezekki ýeterinje bolmady meň pikirimçe. Äý iki müňe-de ýetmedi-ow nä aktiwnyk düşdi ikinji men-ä bir professionalny etdikmikä diýdim indi edil hasam bolmasa ýene-de gowulaşdyr bir zatlaram bir gaýrat ediň-ow bir görüň paýlaşyň repost ediň laýk kommentariý hemme zat kömek etýär-ow galanlarynam indi hoş geldiňiz sag boluň köp köp eden zatlaryňyz üçin Iki müň bolmat diýen goý, iki gün geçdi intäk ýaňy. Iki gün geçdi-de, men has aktiwny garaşýan adamlardan. Meniň pikirimçe bu çykýança iki müňden geçer nesip bolsa. Adamlar podderşka eder. Bolarmyka? Bu gün siziň hem siziň beren kommentarlaryňyzda tema gürleşmekçi, hem wobşim öz gürleşesimiz gelen temalaram bar. Men-ä Men taýynda näme pikirim batym seň? Men-ä bazar güni günortan bolany üçin birazajyk düýnem azrak ýatylany üçin naharam iýilmedigi üçin kän passiwnyrak ýöne Naharyny hem mümkin boldugyça gowy bir neme sebäbi ýaňy turdum. Ýa sponsor pul bermedi diýip nahar iýeňokmy? E hawa olam indi bollo başlaň indi boluň hany biz şeýdip aç gezip ýörmeli mi bir sponsorjyk zat çykyp neme ediberiň serediň. Üns berýäňiz däl şu zada şu zada üns beriň. O şo taýda meselem goşy çynar bolup bilerdi ýani hiç neme däl akdaş suwlar öý zatlar. Tükel, bolt, sizler nirde? Sizi ýüzden ýazamam.
Ýa biziň bul podkastlaryň yzygiderli soňunda myhmanlaram çagyryp başlars nesip bolsa gowy gowy. Menä indiki bölümden çagyralymyka diýýän men kelämde bir iki sanaga adam bar. Gowyja myhmanlar bilen gürleşip oturyp Diňe podcast hem däl, ýaňky ýaly reaksiýa zadam ederis nesip bolsa. Reaksiýa zady haly bilen Nowruza ederim. Muhtemelen men daşyny rahatlygyna bolar. Men podcast gürleşmeli bolsa gürleşip bererin. Ony ederis, ýöne men şuny pikirlenýän. ÇBD etsek näleýek? Oglanlar gyzar bilýändirsiňizä ÇBD-ni, Što Budit Dalşe dogry dämi? Adam myhman çagyrýar, üstünden düşýär. Men aýşo ýaly prožarka edesim gelýär, adam gelse, näme üçin obyçnyý beýlekileriňki ýalak, nemedeli? Aý geldiň, sag bol, hoş geldiň, Aý näme gowja oturýaňmy? Iş ýeriň nähili gowy gitýämi? Hä boldy dawaý. Aý birhi biziň türkmenlerimizi düşünmejek ýaly birhi gaty görüp gidäýjek ýaly soňam ol adam bilen gatnaşmaly-la.
Ýok gatnaşma bolýar. Aý çobada der bize gatnaşmaz ýaly etýärler-dä ony indi gaýyp. Aý bolýar çobadada ýaly sökmäli biziňki bir maşgalala. Ýok men arada daşary aýlanyp aýlanyp ýörün oglanlardan gyzlardan soraýan bilen maşgala bolup görýäs seň wideoňy diýýär şoň üçin sökmän ýöne-de akuratno ýeneje bir altdan laf soksak. Meselem saňa biri sokupdyr aw sakalyň ösdürme. Aw sakalyň saçyň ösdür. Başga iş.
Adamlar bir zada düşüniň. Şunuň mümkinçiligi bolsa saçyny ösdürýä. Ýok saçy. Saçy saç ösdüreriň saçy saçyň ösdür zat diýä sakalyň aýyr saçyň ösdür diýä. Bu ýagdaý genetikam şuny ýaly bolmasa saçymy ösdürjek kä men. Problema şol oglanlar ýaly saçyny ösdürjek bolsa bu çaka ösdürýä. Bir ýerde ýok bolsa bir aşakda bir çyksyn ýa. Wa.
Ýok menä dogrymy aýdaýan saç meselesinde diýmäýin-de indi saçym bolany üçin. Ýöne sakgal meselesinde men meselem sakgal ösdürerdim. Erkegi bezeýän zadam sakgal-ow. Ýa. Meň pikirimçe başga näme bilen de öňe çykjak. Biri kommentariýam goýupdyr-a, şeýle sakgal ösdürmeginiň sebäbi özüni has maskulin duýýamyka şony ösdürmek bilen alakasy ýok ýaly. Prosto ösdüresim gelýär ösdürýän size näme ýaly. We näme oňňal agressiw gitýäň adamlara size näme o näle. Size näme I don't really care bro. E, keýr etmeýän bolsaň size näme diýmeli däl-ä. Näme üçin? Men okay. adamlary please etmek üçin gürlämok. Men bärde öz pikirimi ýa-da diýşimi ýaly başdan hem organik şekilde gürleýän. Adamlar men barada näme pikir ederkä zat kän bir näme däl. Maňa hiç kim hiç zat diýmedi. Sen kösekiniň saç e, sakgalyň ýok ösdür. Sen sen tüweleme bar kommentarlar seň dostlugyň öýtýän goýýarlar. Hemmesine podyaşka edip Nowruz brata ne krasavçik da dipley. Yo ondan da bro ol prosta bilen levawyň güýji dipley muňa. Terkinski adamlar gördüm komentarýalary brat üstünlik Nowruz sen bet eýleme. Şol şiwe temasyny gürleşemizden soň gowja komentarýalary öz ýaşap geçen adamlaram nemes paýlaşypdyrlar begendim şoňa gara öz istoriýajiklary. Gyzykly tema hem üýtgeşjek birhili adamlaryň diverse şekilinde. ýaşaýandygyny düşündirýär-de. Gowja näme diýýär-ä? Diýýär, bir komnatdaşym bardy diýýär, gyz diýýär, soradym diýýär, şu Marly bamy diýip, gyz diýýärmi ýa-da oglan diýýärmi bilemok, ýöne şuňalyk Marly bamy diýip, Marly bamy diýip sorasa, Hawa, bar eken diýýär, komnatyna gelýärem welin, gyzy görkezip dur diýýär-de, ene Marly diýýär. Ol düşünmändir. Biziň şiwede Lebabyňkyda marly diýmek, o neme bar, bint. Bizde-de şol, bizde-de şol. Hawa, diňe Lebap diýip oturmaý.
Marly diýýäs, biziň şol maşyn. Onda basym üýtgeýär-de, myrly, marly. Hawa, hawa, toçno, marly, marly. Ondan meselem hoş bar, hoş. Hoşy biz possyýany ulanýas. Hoş bolýar diýmek-de. Hawa, hoş. A bizde bolsa sag bol diýmek, hoş görüşeris. Bizde hoş ene, hoş. Men gepleşýärin enem bilen, bilmedim gören ünsem berdiňmi, arada atam jaňatdan maňa. Hoş, hoş ata, hoş, hoş, bolýa diýmek ýok. Birem
ine ärsary dostlarymyzda neme bar? Ärsary däl-ä ol, Ahmetda näme? Saryk olar. Saryk, aw, şolarda meselem Gura bar. Gura, diýmek prosta diýmek. Ýani. Gurama?
Näme işleýäňiz diýäňiz, aý gura otyryn diýýär. Gura. A, gury.

Öý jigim gel bäri gelin bersi men seni tanamadym haýsy raýondan sen şuň ýaly näme sizler? Ýok. Şuň ýaly korçka oturýaň çilim barmy ýa näme barmy çigit barmy? Tejen çaý bar. Öçür öçür öçür haly öçür öçür. Gutardym men az gitdim ýöredim oglan bunu çykaryp. Gel ýolsa da gaýdyberseler. O näme diýmek ey näme diýmek? Men-ä bilemok ony. E, bilmedik däl diýdi. Eee. Am bu gün wobşim nemäň gürleşesim gelýär biraz. Eee, biziň kommentariýada-da goýup durlar, erkek bilen aýal maşgalaň roly, maşgalada, eee, relationship-de, bir-biriniň atnoşeniýasynda. Ýöne birinji bilen şuny azak geçmeli-dä, bärde gürleýän temamyz, Bul seň pikiriň, meň pikirim. Ýani bul hany diýýärä indi çuňurak gitseň kime görä dogry, kime görä ýalňyş adamdan adama üýtgeýär diýip. Onuň bul biziň pikirimiz, siziň dogryňyz başgadyr. Şeýlemi? Siziň öz pikiriňiz ýa şonuň üçin aý siz ýalňyş zat özüňiz her kimiň öz pikiri bolup bilendir. Ýaman toksik zat çykjaga meňzeýär. Aýal erkek garyşdyrdyň a men bir hili konserwatiw adam o men köne pikirli köne kelleli adam o häzir şu temany açylsa Ýaman erbet bolar. Ýok bolsun, dogrusy şo-da. Gaý haçana çenli gürleşmäge oturjak. Ýok, men bara iň bärkisi öz türkmen ýaşlarymyzyň arasynda-da görýän, Türkmenistanda aý nemetip hany telefonyna jogap berenok welin, aşagyna, balkonyň aşagyna gidip jaňyma alaý-da zat diýip, oglanlar şeýdip ýören oglanlar tanaýan-da-row. Neme ýa-da aşagynda balkondan seret suw atýa, aňyrda daşynda otyr bilýäňmi? Wow! Saňa seredip. Ýo ses ýok bolanda şeýdip göründir ekän. Onda men diýen, eý birazajyk bir erkek, erkek meň pikirimçe asyl mesele erkegiň öz erkekligini ýitirip başlan döwrüne geldik. Şondan ýaňa bolýamyka diýen. Asyl erkek nähili bolmalysy ýaly bolsa gyz, aýal maşgala-da şoňa görä Äl maşgala ýaly. Şekillener diýýäňmi? Şekillener, nika diýýän.
Ýa. Sebäbi şu gün bir podkastda diňläp oturdym. Sen näme üçin başga podkast diňleýäň, biziňkini diňlemän? Ýok, özümkini 10 näçe gezek göremden soň başga podkastlary diňleýän. Şu wiewlaň ýarysy seňki bolýar. Ýarysy meňki bolup biler. Näme diýýär? Siz feminin boldukça ol maskulin boljakdyr diýýär. Ýagny Siz ony motiwasiýada etmek gerekkä, siz oňa gelip, Eý, bol, sen başararsyň diýmegem gerekkä. Sen öz aýal maşgala naturaňa görä bolsaň, bolýa feminin bolsaň, erkegem ýoşa-da şoňa görä maskulin bolýar diýýärler. Bizde şoň ýaly okýan bolýar. Nälik bilýäňmi? Mesele şunda, erkek jogapkärçilik almaberse, aýal almak mejburyýetinde galýar. Men öýlenen adamlara aýtýan, öýlenmedik gyz nemelere diýemok, ýöne ýaňky ýalak. Eger-de erkek özüniň jogapkärçiligini ýerine ýetirip bilmäberse, meselem, problemalary bolsa, problema erkegiňki bolmaly, şony çözmeli. Sen gelip aýalyňa aglap, Eý, meň şunym bolanok, muňym bolanok diýse, olam soň bir zat etjek bolar-da. Ýok, şu indi şuňa-da düşünmeli, aýal maşgala öz tarapyndan şuňa düşünmeli. Haçan-da sen aýal maşgala gidip, Meň problemam, meň problemam, seň problemaňam, meň problemam diýeňde halaýarlar şony. Ýöne çynlakaý praktika gelýär-ä şo. Meselem diýeli, problemasy bar erkegiň, saňa gelip aýdyp bermeýär. Näme üçin? Çünki oň problemasy oň problemasy, seň problemaň oň problemasy. Biram gowşak görkezýär-ow.
Hawa. Ýani başdan-a sen diýýän zadyňdan halaýaň bolýar diýýäň, soňam saňa gelip problemasyny aýtmadygyndan nalaýaň. Onda o dogry bolmaýar. Sen. Saňa şu stresi ýaşatmamazlyk üçin, öz öz öz stresini ýökeri ýaşap bilmek üçin çözen çözenden soň saňa gowy habar edip aýdyp biler. Ýöne ony çözmäkä saňa-da stres ýaşadyp, özüne-de stres ýaşadyp oturmak ony ýa-da islämok. Aýal maşgala bilýäň-ä emosionalny bolany üçin ýa-da gadyr sen gelip aýtsaň meselem-de aýal bolsaň, eý, Ýakup jan, äý, meň şuň ýaly problemalarym bar zat diýýäňem welin, ol aýdar, ýöne, Indi ony nädip çözersiň, muny nädip çözersiň, näme bolarka? Seni beter strese sokýar. Zaten sen şoň kelläň şu stresiň üstünde, sen çözjek bolup otyrsyň. Sen olam gelýär-de, soň kelläňi agyrdar welin, bu birazjyk toksik ilişkä girip gitýär-de ondan soň, gereksiz ýana. Hawa, ýöne, ýaňky erkek şony etmeýän bolsa, erkek aýal maşgalada eje ýaly birini gözleýän bolsa, oň ýanyna gelip, her problemasyny Seret, men şuny şeýtdim-dä, beýtdim, ol maşyn muň ştaýysy dögüldi-dä, onnoň şeýle boldy, bolny ýolda galdym. Beýle diýip hemme zady aýtsaň, onda aýal maşgala diýýär ki, Hä, bul-a ejizräk, ýumşagrak, onda men güýçli duraýyn. Sebäbi oňa gelende, şo problemalara gelende biri bir dik durmaly-da, ýa erkek, ýa aýal. Onda şeýle bolýar welin, biziň gowy görýän nemämiz bardyr, frazamyz.

Meň pikirimçe hiç bir problema däl. Erkekleň hemmesi näme diýýär, ýüreginde çagadyr diýýär. Şeýlemi? Köp erkege şeý diýýärler. Ol gürlüşýär, zat etýär, meselem, göreş tutan bolýar, zat eden bolýar. 40 ýaşyna gelip durady. Ýüreginde çagalyk diýýär. Çagalyk bilen deňemek nämesi erbet zat. Ýaman arassa, päk, hiç hili günäsiz çaga bolýar, çaga diýilýän zat. Men eger-de aýalymy şoňa deňeýän bolsam, Çagany gowy görşüm ýaly aýalymy gowy görýän diýmekdir. To ýest do atnoşeniýa wam ýşo rasti rasti ýöne düşünen. Nädip düşündirjek diýýäňmi? Ýa. Şoň üçin men ikisiniň temasynda birazajyk şu döwürde meselem hele hele amerikanlarda men kän görýänleri bir hilek Aý ol edende bu näme diýýär. Şu bir hilek näme zyýany bar diýýär. Erkek edip. Fifty fifty. Hawa fifty fifty.
Hiç haçan fifti fifti däl. Bolmaýar hiç haçan fifti fifti. Meň pikirimçe fifti fifti däl. Indi şuny näme üçindigini aýdaýyn. Erkek öýlenenden soň e, maşgalany geçindirýär. Bir şekilde geçindirjek bolýar. E, maşgala stresini öz daşyndan sen Ma, sana özüniň maşgalasy bar, yani ene kakasy. Çünki sen erkek hökmünde öz maşgalaňa da seretmeli. Ene atasynyň stresi bar, öz maşgalasynyň senden başga maşgalasynyň stresi bar. Sana Hepdelik bir azajyk wagt aýyrjak bolup ýaşaýan stresi bar. Wnimaýa. Hawa, şo wnimaýany saňa bermeli-de, sen, sen hem indi wnimaýasyz neme goýup bilmeýäň. Hawa. Oňam daşyndan, sen hem isleýän zatlaryňy alyp bermeli, oňa wagt çykmaly, saňa surprizjak etmeli, eýtmeli, beýtmeli, sen hem satisfied etmeli belli bir derejede. Bölünýäň barybir, oň-da, oň zada. Oň daşyndan, a, erkegiň personalny ötesem gelýär. Hani sen hiç bir erkek şo bir ýerde 9 to 5 işläsi gelenok, şeýlemi? Öz biznesini açasy gelýär, ony edesi, muny edesi. Şu zatlaryň içinde aýal maşgala gelip, ýene-de sen maňa ýeterinje wagt aýyraňok ýa-da erkekler bilen elli-elli bolmaly, sen meň bilen deň, bol meň uborkamy edip ber diýen bolsa, Eý, men şo taýda ýitýänim. Görüşeris. Ýa.
Ýani, borla. Red flag dawai.
Sen öz ýoluňa, men öz ýoluňa. Ýok, gowy däl-de, çünki e, bir zat göz öňüňe getirip görsene, meniň, men, meselem, eger aýal bolan bolsadym, e, Ýakup, özüm polny goýbermek islärdim-ow, ýagny, maňa näme, seniň aladalaryňdan et, sen erkek dälmi, jogapkärçiligi al, men ýaşaýyn. Men, eý, men bar a, uborkanam ederdim, men naharam bişirerdim. Ýok, dogry, seret, aýtýan, meselem, Amerikada bir statistika bar diýýär, ýagny, seniň gündeki etýän işiň aýal maşgalanyň Ýagny erkegiň etýäniniň üçde birine bolanok, deň gelenok-da, ýagny çyndan hem aýal maşgalaň etýän işi kyn. Gelip kömegem edersiň erkek hökmünde, çünki sünnet hem bir tarapdan dogry dälmi? Ýöne men diýjek bolýanym, men daşardaky seň aladalaryň bilen näme üçin aladalanaýyn? Özüň et, günüňi gör. E, men a, pul tapjak bolup seň bilen deňine-deňine, fifti-fifti näme üçin edeýin? Kelläňi agyrda. Meselem, a, daşyna git, işläýin men, aýal Başga hökmünde. biriniň elinde işle. Hawa, başga biriniň elinde işle, onuň gepini çek, näzini çek, oňýalyk edip. Soň öýe gel-de, seň bilen kim nahar bişirmeli? A bu gün ikiňizem işläp geldiňiz, daşardan al. Haçana çenli daşardan aljak? Öýdenem bir zatlar iýip içmeldir-ä. Bir öýde-de bir azajyk, ýagny intimacy diýen zat bolmaly. Bir personal personal life diýen zat bolmaly. Oň ýaly daşyna gezip her gün-de bolanok. Ýa diýjek bolýanym, eý, maň aýal bolsam bar-a, ýat, günüňi görjeg-ow. Şo diýýän-ä, indi häzir ýene feministler çykyp, aý, biz uborka etýäs, muny etýäs, ony etýäs, aýal maşgala üçin et. Üç sagadyň o, maksum, maksum üç sagadyň. Şu nahar bilen bile. Men edeýin şony, men şony, men şony diýýän. Üç sagat, üç sagat diýýän. Ýöne, şu erkek öýe gelende ýylgyryp çykda öňünden çykýan, men nahar gyzgynjak, näme iýesiň gelýän diýýän bir aýal bolýar welin, erkek ýadawlygyny ýatdan çykarýar, hemme zadyny ýatdan çykarýar, stresini ýatdan çykarýar. Ýöne çyndanam şeýle pikir et, men öz daş-töweregimde-de gördüm däraý, Her bir gyz işe girýänçä nezawism bolasy gelýär. Hawa, independent men, hawa. Her bir gyz işe girýänçä nezawism bolasy. Hawa. Işe girýär-ä. Aý ýadadym, ýaman kyn eken, eýle eken, beýle eken, näçe tiz çykyp bolýan bolsa şo taýdan çykyp, äriniň nemesine geçesi gelýär. Her kim. Hatda näme diýýär bilýärmiňiz, bir gowy biznesmen bardy, bir reelsde görüpdim, gördüm öten instagramda biri diýýär. Men diýýä ýaşlygymda diýýä kän diňledim feminizmi yzarladym zat etdim diýýä işte men successful woman bolmaly independent bolmaly men baýajak diýip karýeram öňde goýdum diýýä şu wagt kyrk ýaşyma geldim diýýä hiç kim öýlenesi gelenok diýýä dogrudanam äre baryp bilemok diýýä indem diýýä maňa diýýä maşgala durmuşyny bagty görübilemok diýýä sen puluň bolanda nämä ýaraýar dogry dälmi ýani belli bir derejede aýal maşgala ýani şo bagty ýani Gyz diýen çaga diýen zat, bir çaga ýaňky ýene men şoňa aýlasym gelýär, çaga ýalyk bir hili söýülesi gelýär. Erkek söýmeli, aýal söýülmeli. Soň kyrk ýaşyňa geldiň, eliňde millionlar, näme edibilýäň? Şo şo geçenki şo men gören podkastymyzda şon ýaly bir aýal maşgala single mom çagajygy bar äri ýok. A, menem şony gördüm ötden. Onuň Ulalýar, e, näme etýär ol? Käşgä diýýä, men şo çagam bilen wagt geçiribilsedim diýýä. Käşgä men şo işe gitmeli bolmasam-da, çagam bilen öýde oturyp bilsedim diýýä. Şu öýde çagaň bilen oturyp bilmegiň nähili uly bir lütfdygyny, padarykdygyny biliň, düşüniň diýýärler. E, çyndanam şonuň ýaly. Ýöne başga tarapdan pikir etseň, psychological tarapdan, psihologiçi tarapdan pikir etseň, düýn Jordan Peterson şony diýýär, Otuz ýaşa çenli, Amerikada şu wagt otuz ýaşa ýetmedik gyzlaryň elli prosenti durmuşa çykmadyk. Elli prosentrň durmuşa çykmadygynyňam segsen prosenti çykasym gelenok diýýär. Indi şol aýallar kyrk ýaşyna gelende diýýär, pişikden başga hiç zady bolmadygy üçin diýýär, özüniň nähili strese girýänini bilenok we bir topar problemalar ýaşamaly bolýarlar diýýär. Kyrk ýaşdan soň pikiri üýtgeýär köpüsiniň diýýär. Ýetmiş prosentiniňki kyrk ýaşdan soň pikiri üýtgeýär-de, Eýýäm ne çaga ýasap bilýär, ne başga zat edip bilýär. Hemme zat wagtyndan geçýär. Indi diňe äri bilen ýa uly sanaýjy etmeli bolýardy, ýa çagasy almaly bolýar diýip. Ýagny Jordan Piderson diýen zady ýigrimi bilen otuz ýaşyň arasy iň gowy çaga ýasamak we öýlenmek, hany bir bir maşgala gurmak ýaşlary. Eger şondan soň ýaş wagt gurmasaň, birnäçe meseleler öňe çykýar. Ýaňky ýaly gyzlar health tarapdan hem, saglyk tarapdan hem. Adamlar ulaldygyça da kriteriýalar hem köpelýär. Aý, maňa bu gerek, uzyn bolsun, näme bolsun, nirde barsaň onda. Hawa, hawa. Indi eýýäm sen eýýäm birnäçe adam göreňden soň seň eýýäm ýürejiňe-de ýatanok-da käbirler. Mundan mesele bolup başlaýar. Şonuň üçin meňem maslahatym biziň auditoriýamyzda-da ýigrimi bilen otuz ýaşyň arasynda durmuşa çykyp öýlenmeli oglanlaram, gyzlaram. Çaga ýasamaly. Ýa-da biz oglanlar bolup çaga ýasap bilemzok. Ýagny bizden çykanok ýagny. Aýal maşgala, aýal maşgala şony ýagny belli bir derejede şu dünýä gelmekleriniň sebäbiniň iň iň uly maksatlarynyň biri hem çaga etmek. Häzir diýerler, aý seň kelläň öňki pikirlerde türkmenleň pikirde ýigriminji Ýok, hemişe-de şon ýaly bolar. Erkekler çaga ýasap bilenok. Aýallar çaga ýasap bilýäni üçin, şol mähri berip bilýänleri üçin, meň pikirimçe, aýallaryň iň uly maksatlarynyň birem çaga ýasamak bolmaly. Hawa. Ýa bir birazjyk bärde Amerikada West ýeli Zapad kirlenen, hä? Indi men şeý diýeýin, şo kirli düşünjäni modern düşünje diýip hökümde alyp gitýärem welin, ondan soň ýalňyşýarlar-da, soň ýene-de yzyna ýöne gaýdyş ýok. Wagt gitdi, ony yzyna gaýtaryp bileňok-a sen. Hawa. Olaň bar-a, birhili adamlaryň deňeşdirýän zatdy standartlary Amerika. Bu Amerika ölen bir ýurt, çöken bir ýurt, degradasiýa eden bir ýurt ýaly. Goşulýan. Ýani şeýle bir tepeden aşak gidip barýar da Amerika ol ol LGBTQ bilen sen transgenderler bilen Pişik diýen zat çykdy, queerlermi, nämeler. Hawa adamlar men men niýe pişik diýýär, şonuň üçin miýawlap böreni haýsy. Ýa Hudaý bar ow näme gördüm, ýigrimi müň dollar berip bir adam özüni pişik e güjük etdiripdir. Güjük bolýaň o güç eý Allajan. No, bu ýaman gyzykly tema, näme üçindigini aýdan Amerika bar, şeýle bir degradasiýa gitýär. Matt Walsh diýip bir adam bar, Matt Walsh näme etýär? Birinji debate etýär oturyp adamlar bilen. Şu an ikinji kinosyny çykardy şu wagt. Birinji kinosy War is a Woman. Aýal maşgala näme diýmek? Jogap berip bilemok. Bärik hem Amerikada aýal maşgala näme diýmek diýýär welin, A woman who identifies as a hum woman diýýär. Ýüreginde, içinde aýal maşgala duýýan adam, zat, zat diýýär. O, a, ýok, bir definition-y bardyr-a, ol her bir sözüň bir öz manysy bar diýýär. Aýal diýmek näme diýmek diýýär welin, şoňa jogap berip bilenoklar. Ikinji filmi Am I a Racist? O filmde näme diýýär bilýäňmi? Bir ýerik gitýär, çyndanam bolýan şu wagt bar zat Amerikada. Ak aýallar oturýar şeýle, ak aýal maşgalalar oturýar. Diňe aklar alynýar, garalar alynanok. We olaryň ýanyna gara biri gelýär-de, şolara on müň dollar garşylygynda sen reýsist, sen reýsist, sen reýsist diýip durýarlar. We olaram şony töleýär puly. Ýagny göz öňüňe getir, sen maňa reýsist diýýäň, menem saňa şonuň üçin on müň dollar töleýän. Şo kluba girip bilmek üçin on müň dollar bermeli we saňa her gün adam seň reýsistigiňi ýatladyp durýar. Sen reýsiz, sen reýsiz, sen reýsiz diýýär. Mähti bolsam şoň içine girýär, ofisiant bolup girýär, bildirtmedik bolup. Ýöne şeýle bir samsyk bir hil insane, we're going insane diýýär-de, biz dälireýäs, Amerika community däliräp barýar diýýär. Şol biz pul berip özümizi, indi olam nämä gelýär? Eger-de, indi men men biriniň ýanyna baryp diýýän-de, meselem, men reýsistmi diýýän. Olam hawa sen reýsist diýýär. Sen ak bolaň üçin sen reýsist diýýär. Men-ä reýsist däl diýýän welin, sen diýýär reýsistligiňi kabul etmeýäniň üçin has kän reýsist diýýär. Bu näme bolýar? Sen diýmek, sen garşymdaky adam, meni menden has gowy tanaýaň. Hawa. Meň kellämdäki pikirleri menden has gowy tanaýaň üçin sen maňa reýsistdigimi ýatyrjak bolýan. Hawa. Ýani Amerika diýilýän biziň türkmenlerimiz aýtýan esasan hem ýaşlarymyz Amerika diýilýän zat deňeşdiriljek bir standart däl ara beýle bir ösen bir ýurt däl ara. Ýani ne panýatiýalardan ne bir başga zatlardan zýatka tara hemme tarapda hem. Hiç bir tarapdan hem Amerika biziň standartymyz bolmaly däl. Dubaý al meselem standart olarak bilýäňmi? Dubaý al. Katar al. Näme olaram olaram ýene-de bulaşyp ýören ýöne. Ýok, bulaşýan diýjek bolam Amerika bir däl. Ýani Amerika ýalak. Hawa, Amerika görä üns berseň hawa açylanok. Hawa dogry. Eý, ýaman kirli düşünje. Onam biziňki ýaly diýşiň ýaly standart hökmünde almaň. Ýaman ber. Şonuň özi bir degradasiýa mykar diýýän. Gereksiz bir zat. Näme etjek ony? Ýok, ýene aýal erkek maşgal nemesine gelsek bara. Şo Jordan Pirsersiň diýýän zadyndan orta çykýan. Ýa. Hiç bir hiç bir aýal maşgala şuny ýalňyş düşünmesin. Men özüm hem şeýtýän. Öýleneňden soň gön çaga ýasaň diýemok. On ýalak nämä getirjek bolamok. Ony men hem gorşamok.
Iki üç ýyllap bir-biriňize wagt aýyryp, bileje wagt sarp edip, gezip, aýlan aýlanyp, başga ýerlerik, başga ýurtlary gezip, travel putuşestwiýa edeňizden soň, boldy men-ä taýyn. Ýa-da sen hem taýyn. Belki oň taýynlygy hem ýokdur, ýöne Iki-üç ýyl iň bärkisi bir-biriň has fundamenti gurup men güýçlenmeli. Hawa, ýagny kynçylyklardan geçip görmelimi kad ýany. Çünki, hany mesalan şeý diýen, men häzir çaga ýasap iki-üç ýyldan çaga taýyn bolup bilmeýän ýene-de iki-üç ýyl ýaşaňda-da gezip ýöreniňde. Çünki çaga diýen zada hiç kim taýynlykly bolup bilmeýär. Teoriýa başga zat, ýagny kitap okanyň bilen ýene-de bolanok. Biz özümiz görüp durýas-a şu wada düýn meselem otyrdyk o üýşüp oturan ýerimizde. Çaga ylgap alýan pi yzyndan ikide bir gitmeli. Ýadaýa. Sen o zada taýynlykly bolbilmeýäň. Näçe okasaň oka, sen näçe iki-üç ýylyňy geçir, bäş ýylyňy öýleniňden soňam bolanok. Ony sen islegsiz, sen ýolugra öwrenýäň o zatlary. Ýöne, ýaňky iki-üç ýylyňy gezmegi, özüňe wagt aýyrmagy men oňa goşulýan. Sen kyn günlerden geçirip, sen belkim maddy tarapdan gowudyrsyň, ondan soň belkim düşersiň, siz ikiňiz standardyňyz deň gelýärmi sen şo taýda bileňoga. Sen göni öýlendiň, çaga ýasadyň, soň näme? Soň aýrylyp bilmejek bolup, Biziňkide birazjyk gowy şo tarap wepa duýgusy bar ýagny eý çagamyz bar aýrylyşmaly diýýärem indi ýöne uzak wagtlaýyn näme bolýar soň toxic relationship başlaýar aý uruş öýde jenjel dawa çaga trawma göretyr awtaýda dogry dämi ulalýaram indi. Ýa diňe çaga ýagny diňe maşgalamyz birleşsin has jemleşsin diýip çaga ýasamalydyr öýdemok men ol ýa meň pikirim däl ýagny ýagny o çagaň näme günäsi bar ýagny seň birleşmegiňde ýa birleşmemezligiňde Oba çaga bolansoň kän zat üýtgeýändir. Aýal maşgala üçin hem, erkek üçin hem kän zat üýtgeýändir. Ýöne diňe has bir-birine ysynmak üçin ony etmelidir öýdemok. Indi gowagrak geçen zadyň düýnki ýaňky Jordan Pilrersiniň nemesinde, podkastynda diýýär, trawmalar bardy gürle we trawmalar bardy. Hal, şeýle bir haladym-da diýýän zadyny. Trawmalar diýýär, biziň şu wagtky her etýän hereketlerimizi we harakterimizi bahanalamak üçin ulanýan zadymyz diýýär. Trawma diýilýän zat diýýär. Bulam kliniski dokazano diýilýän, bu Jordan Pirson şoň üstünde research edipdir. Kliniski dokazano to, şto sen, meselem, bully edilseň, kiçik ekäň, üstüňden gülünse, sen şony iki ýola alyp gidip bilýäň. Ýa senem biriniň üstünden gülýäň, ýa-da şo zady indi gaýdyp hiç edeňok. Hawa. Muňa-da self accountability diýilýär. Ýagny özüňe jogapkärçilik alýaň. Öz etýän zadyňda jogapkärçilik alýaň. Muňa şuny ýaly meselem berýän. Sen maşynda gidip barýan wagtyň, birden biri öňüňe geçse, maşynda soňa sögersiň, aý sen gyzyň kolaýyny tuda şuda şuda. Sögýäň, näme üçin sögýäň? Sebäbi o seni eşidenok. Hawa. Maşynda ýöke özüň garşylyksyz sögýäň. Ýolda ýöräp barýarkaň biri seni kakyp geçse, Aý şoň üýjüň näme diýmeýäň-de, türkmen bolmasana, näme nidowolyny seretýäň diýler Türkmenistanda. Ýöne bärde onýa, Oh, excuse me zat diýle, bagyşla zat diýle. Indi şu taýda şoňa sögmeýäň, a inim. Bulam näme üçin? Sen arkasyndan bir zadyň geljegini bilýäň. Ýaňy uruş bolup biler, sögüş bolup biler, bir zat. Aňyrda birinji birinji beren example-ymda neme ýok, bir self accountability ýok, yzyndan geljek bir jogap ýok. Edil trawmalarda-da şon ýaly. Sen trawma alýaň, ejeňi sen özüň öz harakteriňi opravdat etmek üçin ulanyp bilmeýäň diýýär. Trawma diýilýän zat şo wagtda ýaşandy, ýöne seň şu wagtky halyňda ejeň dahylly ýeri ýok diýýär. Ýagny ejeňden trawma ýaşan bolsaň diýýär. Ýöne çyndan hem PTSD zat bar-a, ýa-da trawmalar zatlar bolup bilýär-ä. PTSD bar-a, men meselem PTSD-ni, PTSD barada-da bir şuny pikirlenýän. Sen PTSD näme bolýar? Post traumatik sindrom bolýar. Garoçe bir bir e, insident bolýar, bir başyňyzdan bir waka bolup geçýär. Ondan soň şondan galan travma indi sen şoňa ýany ya, durmuşyňda ýaşap ýören ýalyk bolýar. Meselem de uruşa gidip gelen adam şony bir gan görse ýa-da ok görse ýa-da bir ses eşitse şony ýatlaýar-da, şu gorkup zat edip ýank ýaly näme e, şoň içinde ýaşan ýaly duýýar. Gor ýaman erbet ýatyp bilmeýär bilýän şoň ýaly zatlar PTSD-iň manysy. Indi PTSD nähili näme üçin meselem şeýle ulaldýarlar amerikanlar. Diýeli ki çaga bir gyzgyn zada elini degirýär gyz elini ýakýar. Hawa. Indi gaýdyp şony ellänok. Hawa. PTSD. Erbet zatmy ýok gowy zat. Näme üçin gowy zat? Sebäbi şol bir zat bir cause and effect. bir zat etdi, netijesini gördi. Hemme zadyň bir zat, bir action bolýar, yzyndan netije bolýar. Ýaňky meselede çaga bir zat elleýär gyzgyn zady, soňam agyrtýar, indem ellänok. Hawa.
Meselem diýelim, urşdan gidip gelen adam, ýaňky diýen, beren örnegiň bilen geçjek. Urşdan gidip gelen adam indi her gezek atylýan sesini eşidende has caution alýar. Hawa. Şeýlemi? Hawa. Has dykgatly bolýar, nirde näme bolýar, näme bolýar. Edil şonuň ýalam, awariýa düşen adam, Has akuratny sürüp başlaýa. Ýok ýöne beýinde trawma alýar a olar adamlar. Şu trawmaň etýän zadyny aýtýan da men saňa. Ýok onam däl men diýjek bolýan newronlarda zyýan görýä sen meselem diýeli öň elektrik a beýniňdäki zatlar newronlar a sen işýäňä soň şu öňki newronlaryň indi bagly däl indi işýänok şollar meselem adam şondan indi wapşe erbet trawma görüp neme seň pikir edişiň ýaly däl hawa eliň batyr degirdiň Ýani sebäp we netije dogrudan batyrdyň indi degirdiň gyzdy eliň bişdi indi etmeýäň şony bu kiçi bir sebäp ýöne uly bir sebäpde aýagyňy ýitirip bilersiň amputasiýa bolar zat bolar ýada beýninden şoň ýaly hasar görersiň welin sen uje oňa edip biljek işiň ýok oňa düşünýän ol fiziski hawa o uly fiziski zatlary diýemok men men kelläňde bitýän zatlary diýýän özüň ýaşaýan kiçijik zatlaryňy diýýän kiçem däl ýani awariýa düşmek meselem Sen ýagyşda gidip barýaň. Mesele mende bolan zat. Ýagyşda gidip barýarkam lyž tekerlem bardy, 99-njy ýylyň Camry-si. Tutup bilmedim, nämä urdum? Highway-daky şeýle uly daşlar durýar, şoňa urdum-da, maşynyň agzy gyşardy. Menem bir hiljek boldum. Indi şondan soň, şu şu wagt maşynym has gowrak bolsa-da, tekerleri täze bolsa-da, ýene-de akkuratnyja sürjek bolýan nemede, ýagyş ýaganda. Ýagny, meň kellämde käbir galýan waspominalýalaram, berýän şu wagtky durmuşyma berýän netijeler erbet däl. Şony düşündirjek bolar. Hawa, aýagyňy ýitirseň, zat etseň, ol ol başga gürrüň, gynanýan. Şo men diýjek bolan, gynan, gynanmak diýemok men umuman. Sebäbi çyndan beýinde däme jogap bilen hasar bolup bilýär. Ol ony sen ony çözüp bilen gowy eýýäm. Ýa. Ýa şon ýaly ýani trawmalaram birhili has şuňa gelýärde meň gözümde. Öňüni örtjek bolýar bir zatlaryň bolýar. Adamlar bara özüni žertwa ýaly görkezmäni ýaman gowy görýär şu dünýäde ýani şul asyrda adamlar tik tokda-da instagramda-da atnoşeniýalary bolan zatlaryny aglap maňa gynanyň zat ýa şu sen özüňi öz özüňi depressiýa diýilýän zada which I don't believe in öz özüňi gynançly bir zada salýaňda žertwa ýaly görkezýäň maňa gynanyň bulam
Yani gowşaklykdan gelýär. Ýaman Mena ejizlikden ynanjyň bolsa, gelýär, hawa. oňa zada bolmaýar. Ýaman Meniň başda bar-a, ejizlikden şoň ýaly. Diýdim-ä ýaňy geçen te- temada-da aýtdym, depressiýa zat meselesine birazajyk girýän ýaly boldy. Meniň özümde-de birazajyk şoň ýalyk nämä girdim. Ýöne çyndan hem ynanjyň bolsa, ýa depressiýa diýen zat bolmaýan eken-de, ýa ýalan, fake, ýa-da neme diýilýär-ä, plasibo diýilýär-ä Amerikada, plasibo effekt, ýagny sen dermany içýäň, şu derman effekt eder diýip pikir etýäň welin, ýok, effekt edenok, aslynda sen şo kelläňde wnuşat etýäň. Çünki, meselem, rakda-da men şo plasibo effekt aýdasym gelýär. Biz hem rak keselini aslynda bilýän we oň bejergisi ýok, oň dermany ýok. Adamlar näme etýär? Bir derman çykarýar, şoňa gymmatly baha, gymmat baha berýär we saňa şuny diýýär, şu seni, ýagny, iýleşdirer, bejerer diýýär. Sen şony içip başlaýaň welin, wnuşat etýäň özüňe, to što, e, bu indi men düzelip başladym, ana, maňa peýda edip başlady. Adamlar şeýdip rakdan gutulýanlary bar. Ýagny özüni pozitiwny alkydyp alýar. Bilýäňmi? Ana, şu plasiboň effekti şol. E, bolmasa ýogsam arkada rak, ýagny, İşte hiç bir yani dermanı yok şu wagt. Hmm. Yani şu edil şolar ýaly, men pikirimçe depressiýa da şolar ýaly makat yani. Yani seni aslında bir pikirlenseň de yani belki meni de diýip bilerler yani bärde doktorlar bardyr. Yani neme psihiatrlar bardyr yani has bilýändir derin içki içki ýöne meniň gözümde travma ýaşasaň hem yani edil Amputasiýa derejesinde PTSD-niň iň fizisiki özüňe damage gelmeýän derejesine gelmeýän bolsa depressiýa maňa görä ýalan. Men göni aýtýan, depressiýa maňa görä ýalan. Näme etseňedaý ynanjyň bolsa bu zatlaryň arkasyndan çykýaň, ýagny ol kelläňde bitirýän zatlaryň ol. Şuň bilen hem jemläp bileris meselem, indi neme bar, seni ýigrimi bäş ýaşyňda şeýlemi? Sen ýigrimi bäş ýyl ýaşapsyň, ýigrimi bäş ýyllap sen, Kakaň diýeli, kakaň bilen araň ýaman gowy diýeli. Kakaň ýigrimi bäş ýyllap saňa nahar beripdir, seni ekläpdir, e, seni geýindiripdir, okadypdyr. Ýigrimi bäş ýyl soň bir günjük kakaň saňa nahar berenok diýeli. Bir günjük saňa kakaň nahar berenok welin, senem balkona çykýaňda, daşyna çykýaňda gygyrýaň, Eý, adamlar! Maňa kakam nahar bermedi diýýäň ýa-da instagramda goýýaň aglap, Aý, adamlar kakam maňa şu gün nahar bermedi diýýäň. Näçe ýyldan soň, ýigrimi bäş ýyldan soň soň ekläpdir, şonça her gün saňa nahar beripdir, sen bir gün berenok welin şeýdip instagrama çyknyp nalaýaň. Onnoň adamlar näme diýer? Eý, o seni ekledi, kakaň näme diýer? Men seni ekledim, garaş bir azajyk sabyr et, men saňa berjek o naharyňy. Näme üçin beýtýäň adamlara, näme üçin bir hile nalaýaň diýer. Indi seni ýigrimi bäş ýyllap aç goýmadyk adam bir günden seni aç goýandan soňam ýene aç goýmaýar. Bir gün bolýar seni ekzamen etmek üçin, test etmek üçin ýa-da öz saglygyň üçin seni aç goýan bolup biler. Edil şonuň ýaly Allah bilen hem şonuň ýaly. Allah näme etýär? Saňa her hili synaglar berýär. Her hili zatlar bilen deňeýär. Şu wagta çenli seni aç goýmandyr, geýdiripdir, iýdiripdir. Sen bolsa kiçijik problemaň bolýar, ol indi muny sosial mediada Žertwa ýaly görkezip, Men durmuşym erbet, şunýaly boldy, aglap men. Ol dogry dälmikä diýýänler. Ýok, menem şony diýýän-de, ynanjyň bolsa bu zatlaryň hemmesiniň üstesine gelip bolýar ol. Maňlaý diýilýän zat-da şoňa ynanmaly, maňlaýyňda şo şo zady kabul edip bilseň, güýçli bolýaň, depressiýa ýaly o biderek zatlara-da girmeýäň-de. Kiçikikäk özümiz näme, ekine kowalardyk depressiýa ma diýseň. Eý, men şuňa düşünýärin-ow, özüň pikir edip gör-ow, ýaşlygyňda ejeň-kakaň geçýän günlerini, kynçylykdan geçýän o garaşsyzlyk alnandan soň ol ýanak o taýda açlyk zatlar bar, çyndan hem dogry dämi? Heleýle biziň ejelerimiz ýa-ni ýaman güýçli aýallar. E, adamlar on bir sany, on iki, on sany çagaly, on bäş sany-ak maşgala çagasyny eşitdim-ow, ekläpdirler. Şolar oturypdyr, aglap, eý, depressiýa girip, men näme üçin boldy, eý, bir aýlyk bilen geçinip, ýa, nemeden, adamlar-ow olar-ow. Ýaşlarymyz ejiz-laý prosto. Biz awal biz şolary ýa-ni ýaşlar bilen biz hem girýäs lara. Biz hem girýäs ýa-ni bir zat bolýar hem ejeme kakaňa jaň atyp aýşde eý meniň durmuşym gowy gidenok ýa-ni. Come on.
Boldy mundan soň hem indiki netiknemelerde görüşýänçäk köp sag boluň biz bilen galanyňyz üçin ýene-de görüşeris ondan bülüm Pis. Hawa, bu gün näme bilen jemläli? Boldy, pis bilen.
Pis bilen däl-a, bir zat bilen jemläý. Depressiýa hakynda aýdym barmy? Ýa-da bir zat bilen. Geçeniňizem aýdym diýdiň, aýdym aýdylmady, näme aläk? Nähili aýdym aýdylmady?
Abdy daýyň Pul diýen aýdymy goýuldy-a. Dogry däl? Hawa, ýöne diýjek bolýan şul, bir tanşymyz bar-a, Çary Ýar aga.